Le tun lio ah lar ngaimi cu online ah kan zumhnak hi si. Le vawlei cung ahhin biaknak a phunphun a um. Mah le zumhnak cio cu zeitluk mifim an si zong nih anmah zumhnak cu an ṭanh dih. Khrihfa chung hmanh ahhin kan zumhnak hi aa an i khat dih lo. Paul nih a cawnpiaknak ah cun zumhnak pakhat, tipil pakhat, Bawipa pakhat a ti. Kan i Laimi chung hmanh ahhin kan zumhnak hi an i khat dih lo. A phunphun in a zummi Pathian zumhning hi a um. Cucaah cun cu lio kar ah cun kannih nih hin aho zumhnak man hi kan soisel bal lo. Nain kan ṭanhmi tu cu Biadik cu a dik kan timi cu thih ngam in kan ṭanh ve, mah cu a si. Le atu lio ah hin saya Rawl Uk le saya Hoi Cung Tum nih phung a chimh paohpaoh ah pulpit cung in UPC kong an zumhnak kong ti hi an chimh lengmang tikah hin khua ka ruat i Kan zumhnak le an zumhnak hi zei setset dah a si ti hi vei ah discussion kan tuah tuah lai tiah hi online in hin kan van sawm hna. Le ṭha ti si ahcun Trinity kong ni li siselaw oneness kong ni hnih. Oneness kong cu chim tam hau lo. Bible a um ciami si. Trinity kong a um lomi tu hi ni li bak Cun Laimi thinti an pom ning le thinti hrampi thlan ah an rak pommi hi an i khat maw khat lo ti zong kha chim i discussion kha an pahnih bak tein anmah pahnih zumhnak zong kha an i khat maw khat lo ti kha fian ka duh. Cucaah cun caan rak kan siampiak selaw, zarkhat tal cu caan kan pe selaw, ṭha an tinak ram paoh ah Kawlram ti dah lo ahcun I tong kho usih law discussion kan tuah lai. Debate an ti si le a poi thiamthiam lo. Tha ten kut dong tein i sawi hi ka hi ka hi ti ke holh ka thiam lo caah hmai ton in ka duh ve. Online hin cun holh cu hawi bantukin ka thiam lo ca hin eh, Ka chimh duhmi zong ka chim kho lai lo nain hmaitonh ah hin i ceih usilaw, chim usilaw ti kha ka van sawm hna. Hi a theimi hna zong nih hin a online ah, a live ah, a vei ah, a timeline zong ah rak kan chiahpiak te u law ti kha sawm ka duh hna i Lai lei le kanmah phung ah kan rual cu ka pa le rual an si i upat ngaingai ding an si. Natein zumhnak lei tu ahcun a zei paoh hi kan zumhnak i kan defend a hau ti kha ka ruah caah hin ṭha tein bia thu tein kan i ruah ti hna lai in pan hi bakin caan rak kan pe kho seh law ti kha van sawm ta ka duh i Baibal ah hin Pathian pakhat kong kan hmuh i cu Pathian pakhat cu hitin van tahchun ning law Ti hi H-tu aw, H-tu aw a si i H-tu aw hi van ah khin khuadawm in a um lio zong ah khin H-tu aw a si. Ruah a van sur i ti in a van tlak zong ah khan H-tu aw a si. Vawlei ah a tla i a khal i Tikhal an van cang zongah khan ei chiti u aw si. Cucaah cun Pathian hi zeitik caan paoh ah Baibal hi thlarau a si, Pathian cu thlarau a si ti. Thlarau hi minung si bal lo. Cucaah cun Israel Pathian an biak tawnmi Pathian kha pumsa in a hung lang i cu pumsa in a hung langmi cu vawlei ah khua rung sa i minung bantukin khua sa i minung bantukin a holh ve i minung bantukin thla a cam i Minung holh le Pathian holh hi ai kep lengmang. Mizawt a damter. Ka fa na sual ngaihthiam a si cang a timi hi Pathian aw a si. Zeitindah Pathian pakhat ti dah lo cu sual ngaihthiam kho ding ho dah um? Hi pa nih hin thil a tuah sual ko hih, sual a ngaihthiam hih an ti. An hngalh lo caah a si. An Pathian, an biakmi Pathian kha Immanu, Immanuel, Pathian kan sinah a um timi kha an i fiang lo caah a si. Cucaah cun Pathian an sinah a ummi kha an i fiang lo caah vawlei ah a rat lio khan an hmu kho lo i Lai Baibal ahcun an kawlmi hna nih an thimmi hna nih an hmu lo i tlawmpal te lawng nih an hmu tiin an tial le. Mizo Baibal a kan rel si ahcun Pathian in tun vuin ni thleng in mutthluknak thlarau a pe a. An mit in an hmu a ngah, a ngaihnak an hre lo ang, a beng in an hri a ngah, ngaihnak an hre lo ang. Tlan te cun an hmu a ti kha aa kan hmuhmi a si. Cucaah cun mi tlawmte lawng nih an hmuh ti zongah khan Zintial mi hna hi khamh kan si ve hrinnak caah Israel mi hna hi mit a cawtter tiah Rom thlei khat chungah fiang tein kan hmuh. Cucaah cun Israel pawl hi Pathian hi Israel Pathian a si, Zintial Pathian si lo. Natein Paul nih Pathian pakhat kan i hrawm. Israel pawl Pathian kha kan Pathian zong a si ve tiah Rom cakuat chung ngan pathum chungah kan hmuh i ngan pahra chung zongah kan hmuh Pathian kan i hrawm ning kha. Cucaah cun Pathian kan biakmi Pathian hi ahodah a si? Zeitindah vawlei ah a rat i zeiruangah lah vawlei ah a rat? Cun atu hi teh khoika dah um ti hi fiang tein uh, kan theih a hau. Pathian hi zeitik hmanh ah pumsa a si bal lo. Nain vawlei ah a um lio chung kha taksa chungah khan thlarau um i ka Pa keimah a um i a ti. Pa keimah ah a um. Ahohmanh nih Pathian an hmuh kho lo hika hin Johan ngan pariat hme sawmli pahnih ah keimah nawl in ka ra lo, amah nih a ka fial, a ti i a si ahcun aho nih dah an fial timi kha van hngal ṭhan selaw, Johan hleihnih sawmlik le panga kan rel si ahcun kei a ka hmumi nih cun pa cu a hmuh cang, tiah a ti. Kei a ka hmumi cu a. a ka fialtu hmu a si lai holh in kei min hmutu cun min tirtu kha a hmu ani lai holh in ka van thiam deuh tawn lo i kei min hmutu cun min tirtu pawh a hmu ani cusa cun I and my father are one A timi kha taksa chungah khan thlarau um i cu thlarau cu path an timi an biakmi Pathian, Israel Pathian kha a si ti kha kannih nih cun fawi tein kan theih ko. Taksa um chung kha amah lila nih mi Fapa hi thlan ah umnak ah a kal ṭhan tikah zeitindah nan ti lai? A nuntertu cu thlarau a si, taksa nih hin amah tein nunnak a ngei lo. tiah Johan ngan paruk hmai sawmruk le pathum chungah fiang tein kan hmuh. Cucaah cun taksa nih khan amah a dang ten nunnak a ngei lo, thlarau dang ten a ngei lo. Mari paw chung i thlarau in a lut i pumsa in a chuak i cu pumsa cu thi kho ve ding in kan sualnak khamh awkah Pathian hi zeizat na thah zong a thi kho ding si lo. Cucaah cun thi kho lomi Pathian kha Thi kho dingin ngaite banphar mio in ka la tlan ang che u. Exoda chungah khan paruk chungah khan kan hmuh. Lesan chin mya cawa phin tin ro ku nga ke tin ya mi ka ban ka hlam lain kan kham bak la ati mi pathil nih khan vailam cungah an kan tlanh i cu pathian thiam thiam Israel an biak mi pathian cu nihin ah Thlarau in kan sinah a ummi hi a si. Bawipa Jesuh amah lila nih kei vawlei dongh tiang nan sinah ka um zungzal lai a ti caah khan atu tiang hi kan sinah a um rih. Vancung ah kai i a dang tein vawlei ah la van le vawlei ah a khatmi hi Bawipa Jesuh a si. Omnipresent, omnipotent a si ti kha An chimh ka duh i Baibal chungah hin Pathian sining hi tampi a tial. Elohim ti le bang cu thong hnih le zanga cung bak a tial nain Judah Pathian biaknak ah Elohim hi pakhat lawngte a si ti kha vun chimh ka duh. Cuticun Johan chungah kan rel tikah ngaite pa in min hmangaihnak cu a van nasa dawn em, a va nasa em, Pathian fate min vuahtak hi! Anih tunah engtinge kan um dawn ti kan la hre lo. Nimahsehla amah a lo kal hunah cun amah angin kan um dawn ti kan hria. Pathian nih a kan dawtnak cu zeitluk in dah a thuk, Pathian fa sinak kha a kan pek. A tangah amah cu a rak rat ṭhan tikah cun amah bantuk kan si lai. Zaan cakuat chungah kan hmuh i cuzah cu a rat ṭhan tikah amah bantuk kan si te lai. Pa nih a kan dawtnak cu Pa nih a kan dawt le Pathian fa sinak a kan pek i amah cu a rat ṭhan tikah amah bantuk kan um la ti. Biakam hlun kan rel si ahcun Salm zal hleinga kan rel si ahcun cu a biami hna cu an biakmi nih cun mit an nei nain hmu kho lo, hna an nei nain theih kho lo, hnar an nei nain a haw an thei kho lo. Asi cu bantuk a biami hna cu cu bantuk cun um lai. Nidong ni ahcun mi in nih hin kan biakmi Pathian hi kan i lo dih lai tiah Salm zal hleinga chungah kan hmuh i cucaah cun Johan cakuat chungah Amah cu a lo kal hun ahcun amah in kan um tawn ti kan hria. Amah cu a rat ṭhan tikah cun amah bantuk ka si lai. Kannih cu Pathian he a lo dingmi kan si ti hi Baibal ah kan hmuhmi a si. Cucaah cun fapa a pomtu nih cun pa kha a pom cang. Fapa a pom lotu nih cun pa zong kha a pom lo. ti a si. Cucaah cun fapa kha na zumh lo si ahcun zeitikhmanh Pathian pawmnak lam um lo, Pathian zumhnak lam um lo. Cucaah cun Pathian pumsa in a cangmi vawlei ah fapa kha na zumh lawlawng ah Pathian zumh si. Cucaah cun Pathian Nimah Pathian Fapa cu a lo ka lam i diktak cu hrethei turin hriatteinak min pe ti kan hria. Anih kei nih Fapa Isua Krist ah kan um hian mi diktak ahcun kan um a ni. Anih cu Pathian diktak a ni. Cucaah cun Pathian Fa in a ra ta i cu Pathian Fa zummi nih cun aa... Pathian dik tak a hmaanmi Pathian kha kan hngalh. Amah cu Pathian dik tak a si ti. Jesuh hi Pathian dik tak a si. Cucaah cun Pathian dik tak hi pan hi um kho lo. Isaiah cauk chungah keimah ka lo cu lungpi dang hrimhrim um lo a ti. Ka man ca ta Zakaria chungah ka man caah tangka sawm thum an khon, a ti. Jehovah nih mu, cucu hodah si? Bawipa Jesuh a si. Keimah lo cu lungpi um lo, ti Bawipa Jesuh cu lungpi a si. Tuukhaltu a si, tlangbawi a si, uktu zong a si, siangpahrang zong a si. Zakaria ngan thleili chungah cun cu ni ah cun Bawipa cu oliv tlang cungah a ra lai. A tang a kan rel si ahcun cu ni ahcun Jehovah cu Jehovah law Jehovah cu pakhat a si lai i Jehovah lawnglawng cu siangpahrang a si lai, a ti. Biathlam kan rel si ahcun siangpahrang vialte lakah siangpahrang cu Bawipa Jesuh si tiah fiang tein kan hmuh. Siangpahrang pahnih kan nei lo. Bawi thutdan pakhat kan nei. Cu cungah ṭhumi cu Bawipa Jesuh si. Alfa le Omega cu aa, I- Israel Pathian Isaiah ngan paruk he pali ah Israel Pathian hi aa, aa hmasa bik le hnuhnung bik a si. Bawipa Jesuh nih ngaihmanh ka ra zau lai hi ke hmasa bik le hnuhnung bik ka si ti. Hmasa bik le hnuhnung bik pahnih um kho lo. Cucaahcun vawlei ah a rat hnawhnak chan, pumsa in a ratnak fa sinak ai laknak kha kan fian a hau. Cucaah cun Jesuh a fian lomi nih hin a min zong a fiang lo. Tipil kong zongah hin kan hmuhmi cu vawleicung ah hin tipil zong hi Khrihfa chungah hin a phunphun in imi salvation te hna cu ti chungah nan him lo, puan an zar i a tang an lut. Le Great Brethren hna nih cun a hlorh in ti in an toih. Catholic zong nih Kacheu cu a theh in an theh. Cuticun an in. Bible ah Tipil hmuhsaknak cu Bawipa Jesuh a thih i vui i a thawhṭhannak hmuhsaknak a si. Roma ngan pathum Roma ngan paruk hme pathum kan rel chih ahcun Khrih thihnak ahcun ti chungah vui kan si tikah a thihnak ahcun vui ti kan si ve ti kha kan hmuh cu a si. Baibal ah cucaah cun tipil kan innak hi Khrih thihnak kan i hrawmnak a si. Zumhnak in hrawm khawh a si lo. Zumhnak in tipil hi ing khawh a si lo. Vailam cung a thihnak hi zumhnak in hrawm khawh a si lo. A taktak in hrawm ding si. Bawipa Jesuh thi le taksa hi zumhnak in ei khawh a si lo, in khawh a si lo. Misur changreu na ei a hau. Vailam cungah a thihnak hi na zumhnak in na ing kho lo. Paul nih a ti bantukin a thihnak a tipil kan in tikah amah he vuiti kan si ve. A thihnak ah baptisma kan can in a hnenah phum ve in kan um, a ti. Cucaahcun Khrih thihnak vuitinak he kan hrawm. Cucaahcun Bawipa Jesuh nih mi aho paoh ti le thlarau ah hrinṭhan a si lomi cu vancung pennak an lut lai lo, ti a si. Siarol uk na or ngaimi Johan khutkhatnak ngan panga kha meh pasarih kha kan rel cacun Van a theihpitu pathum um, ti le thlarau le thisen ti a si. Kha pathum kha an i lungrual an i khat ti a si. Ti le thlarau le thisen. Ti cu zeidah si ti cu cun Khrih thihnak hmuhsaknak si. Cucaah cun uh, thisen a mi hi a thih hnu ah hin nam in va sa u law a thi le ti hi a dangdang tein chuak bal hlah law. Zeiruangah dah vailam cungah a sawh tikah khan thi le thisen kha dang tein a chuah ti si ahcun thi cu kan sual hlannak caah a chuakmi a si. Ti cu kan sual ngaihthiamnak caah a chuakmi a si. Cucaah cun thlarau cu Thlarau a thlah timi kha vailam cungah thil pathum a chuakmi kha cu thlarau cu Pathian Theng Thlarau kanmah sinah tu kan hmuhmi hi kan co dingmi hi ti le thlarau ah hrin ṭhan a si lomi cu vancung Pennak chungah an lut lai lo ti hi Jesuh nih biatak tein kan chimh hna a ti hi a sawsawh si lo. Zumhnak in zumhnak sawsawh in ti le thlarau hrin ṭhan ka si ti kho si lo. A taktak in hrin ṭhan a hau. Thongkhat zakua, sawmkua le paruk Mars nikua ah Thiang Thlarau ka co i atu tiang ka philh khawh lo. Holhtheihlo Pathian nih a kan pekmi zong kha ca khawm a caan ahcun a hung rihtu hmanh hi thla hna kan van cam tikah lung biatak tein mitthli he thla cam ahcun amah tein hong ko. Cucaah cun Thiang Thlarau hi zumh ding ti hi Baibal ah a um lo. Thiang Thlarau hi a co in co ding si, khip a si. Ti tu hi cu Jesuh Khrih thihnak le phum vui a sinak kan i hrawmnak a si tiah Paul nih Rom a ngan paruk hme pathum chungah kan hmuh. Tunain chingchiar uluk nih a timi cu van a pa le fapa le thiang thlarau um ti King James Version ah an tial timi zong kha ṭha tein evidence ka ngei ko. Thongkhat le zaruk hlan ah a um loh. Thongkhat le zanga le sawm kul le hnih hrawng ah khan Anonymous tiva a min kha mah nih khan idea an van chuah i a van timi a si. Natein a van tial taktak khi cu, a van chuahpi taktak cu. Thongkhat le zaruk hnu ah, AD thongkhat le zaruk hnu ah khan chapmi a si. Cu hlan bal vialte Baibal a kan na hmu bal lai lo, a um zong a um lo. Cucaah cun tipil hi, tipil zong hi sual ngaihthiamnak caah kan inmi a si. Lamkaltu ngan pathum he som uh, uh, ngan pahnih he song thum pariat kan rel ceh cun na sual ngai si u law na sual ngaihthiamnak caah Bawipa Jesuh min in tipil in u, cuticun Thiang Thlarau laksawng cu na hmuh lai. Repent and be baptized, everyone one of you, in the name of Jesus Christ for remission of your sin. You shall receive the gift of the Holy Ghost. Petru ka le nong ta ya yu ta ya ma ma chan ta thin Jesu na ma phin ni ching khan cha lo tho to pyu hle Kan Chinto Win-Yin Raw-Suh Kye-yu Raw Kaw Yah Sih Leihmi fiang tein lamkaltu hna nih an theih citcet vancung tawh a ngeitu van le vawlei tawh kan pek leicung an on ca van a on si lai lei an a hrenh ca van a hrenh si lai amah nih a ai awhtu ding hna a fialmi lamkaltu hna nih hin A thih i a thawh ṭhan hnuah na bia ka chimmi vialte Jerusalem ah rak hngak u. Thiang Thlarau nih an hrilhfiah te lai ti Thiang Thlarau hrilhfiah loin hohmanh nih thawngṭha an chim lo. Pentekost ni ah an hngak le an hngah hnuah Thiang Thlarau hong phan hnuah cun na sual nunnak sertu cu nan thah i nan sinah misual tu kha nan nan hal. Nunnak chertu cu nan thah ti bak ko. Cucaah cun an sual kha nam in chunh bantukin an theih i, “Zeidah kan tuah lai?” an ti tikah, “Na sual ngai si u law na sual ngaihthiam sinak caah Bawipa Jesuh min in tipil in u. Cuticun Thiang Thlarau laksawng kha na hmuh lai,” tiah cawnpiak. Hika ah hin Encyclopedia of Religion and Ethnics chungah hin kan rel tikah zeitindah kan hmuh ti si cun, Hlan le kan mit ka hmasa nih record an chiahmi. The result of baptism was universally Considerate to be result of forgiveness of sin a ti. Tipil an inmi hi sual ngaihthiamnak ca a si ti hi a phi a si ko ti hi zumtu hna nih an rak kenmi a si ti kha kan ka duh i Tipil kong ahcun encyclopedia Hastings-Harjoch Religious Encyclopedia phei pakhat nak volume one phei zali le sawmnga pakhat ah tipil cu zeitik caan paoh ah Ti chungah phum a si. Thlorh ti hna um loh, theh ti hna um loh. Encyclopedia Body of Lutheran Church, Volume 1, page za la sawmriat pariat, Martin Luther preferred immersion was more true to original practice. Martin Luther nih cun hniphum kha a dik tiah rak chimh bal. World Book Encyclopedia Volume 2 page sawmsarihnak ah The Earl, The Early Church Practiced Immersion for Submerging Under the Water. Khrihfabu hmasa nih cun ki chungah hniphum kha an ti tawnmi a si. Encyclopedia of Dictionary of Bible page zan hi le pan hnihnak ah cun It is evident that the action performed in baptising was immersion. Cucaah cun biatak tiah uh, baptism nih uh, a tinhmi cu ti chungah phum kha a si. Hasting Encyclopedia of Religion pei uh, zathum le sawmsarih le pasarih nak ahcun Justin Martyr Tiang kha Jesuh min lawnglawng in himphum in tipil an rak ing. Kidney Encyclopedia of Religion, page hom nga le pathum ah cun, Volume pahnihnak kan zoh si ahcun AD zan hih hlan paohpaoh cu Jesuh min in tipil pek an si. Catholic Encyclopedia volume pahnihnak phek zali le sawmthum le panga nak ahcun Bawipa Jesuh min in tipil in hi anmah Catholic lila nih Bawipa Jesuh min in tipil an in tawnmi kha anmah Catholic lila nih Pa le Fapa le Thiang Thlarau tiin kan rak thlengmi a si tiah Catholic in Cycle Badevolum II Phase zali le sawmthum panga ah kan hmuh. Scrub hairs awk i riliz in encyclopedia volume 1 phase zali sawmthum panga. The New Testament Know the Baptism in Jesus Name. Biakam Thar na hin hi suhmin tipil lawnglawng hi a hngalh tiah mithiam hna nih record ṭha tein an rak chiah ti kha kan hmuh. Cun hika zongah hin Catholic Encyclopedia phei pali nak ah Trinity zumhnak le cawnpiaknak hi Baibal ah a um lo. Illustrated Dictionary phei panganak ah Baibal chungah hin Trinity nih biafang a tialnak a um lo. AD zali hlan ahcun Pathian bia cawnpiaknak zongah an tenh bal lo. A Short History of Christian Doctrine phei six Biakam Thar khoika hmanh ah hin Trinity biafang a lang lo i mah bantuk ruahnak le Zumhnak cu kan Bawipa thih hnu kum AD zathum hnuah Khrihfabu ah an rak put luhmi a si. Cu thlan vialte, lamkaltu a dam chung vialte kha a um bal lo. The Encyclopedia of Religion pheichik. Atu chan i Pathian Bia a cawngmi dihlak nih Baibal ahhin Trinity zumhnak hi a um lo timi hi an lung ai rual. Biakam Thar chungah Trinity cawnpiaknak hrimhrim um lo tiah theologian pawl nih cun an zumh tiah Rak tial: The New International Dictionary of New Testament Theology Basic Khrihfa hmasa hna nih cun atu hnu ah an rak uarmi ṭhin ṭi zumhnak hi an ngei ve lo, tiah a ti. New Catholic Encyclopedia, page 5, Trinity hi Pathian bia cu si deuh loh. Paganism of Our Christianity, page eleven, Trinity zumhnak a thawknak cu zumlotu hna sinin a rami a si. Pagan Trinity zong kha ṭha tein kan cawn ahcun kan theih ko lai. AD zan hih hlan lo paoh kha cu uh, Trinity zumhnak le Jesuh min in tipil Trinity zumhnak a um lo i Jesuh min, Pathian pakhat zumhnak lawng a um i Jesuh min lawngin tipil an rak in tawn ti kha Baibal chungah kan hmuhmi a si. Tunai ka simi Johan pakhat chungah uh, Johan kawtkhatnak vancung ah pa le fa um timi kha AD thongkhat le uh, zaruk hnu ah tialmi a si, chapmi a si ti kha fiang tein kan hmuh. Cu hlan Baibal vialte ah uh, khoika hmanh ah hin na hmu bal lai lo. Cun Thiang Thlarau hi lamkaltu hi kum zakhat tiang an dam ti ko ning law, thiang kum zakhat ah Nicene Council AD zathum le kul le nga Trinity Nicene of Constantinople in nih Pafa Thiang Thlarau min tipil pek siseh tiah AD zathum le sawmriat pakhat ah an pommi Hnu in UPC an rak dirh i thongkhat zakua le pakhat kan karlak te ahcun a zeicung vawlei cung a zei cauk chung zongah zoh u law cu pa nih cun thiang thlarau a co ti hi na hmuh bak chia cun vokpa sumruk ka thah lai le chawimawina kan tuah la a um hrimhrim lo. A cu pa nih cun thiang thlarau co ti um lo. UPC an rak dirh ka tein Thiang Thlarau a comi hna hi Trinity an si. UPC direct in an um lo. Bible Ecclesiastes ah USA ah zeitindah Pentecost ni Thiang Thlarau kha si hnga ho cung hmanh ah um lo hi tiah Trinity Bible College ah pe thla an cam le Thiang Thlarau hung phan cu holh theih lo hna in an holh cu. Cu hnuah petu ṭha tein Pentecost Khrihfabu cu a rak dirhnak cu a si cuh. Amah tein a ummi si lo cuh. Cucaah cun Trinity a um kaa thawk AD zathum kul a nga le Thongkhat cakuat sawm kua le pakhat karlak ah cu pa nih cu nu nih Thiang Thlarau a co ti hrimhrim record na hmuh si ahcun rak kan chimh u. A zei cauk zong ah rak kan piah u ti kha ka chimh ngam, ka calen ngam. Cacun Thiang Thlarau hi zumh ding si lo, co ding si. Baibal nih the keep ti laksawng si. Pathian hmai ah zero bak in nan i bungh ni ahcun na hmuh la. A sawhsawh in hmuh khawh a si lo. Pentikos ni zongah Thiang Thlarau a comi hna kha Bawipa Jesuh min in tipil an in hna. Lamkaltu ngan thlei khua me pangah pakhat in kan rel si cun Paul cu Efesi khua a kal i nan zumh ka te khan Thiang Thlarau nan co maw tiah a ti. Khrihfabu situng in Thiang Thlarau zong kha an hngal lo cuh. Hia Thiang Thlarau um ti zong kan theih ṭung lo. Thiang Thlarau kan hngal lo an ti. A si ahcun zei tipil dah nan in tiah an hal tikah Johan tipil tiah an ti. Johan cu an ngaisang ko tuk. Bawipa Jesuh Johan nakin ngelchunnak a pekmi a sang deuh um lo a ti tikah khan an uar tuk Johan tipil tiah an ti. E Johan nih cun sual ngaihchihnak tipil pe Jesuh a rat na lak lainak lam pe sial cu ti kha an van chim tikah cu bia cu an theih cangka tein kan Bawipa Jesuh min in tipil an in i Paul nih an cung a kut a chuang i Thiang Thlarau an cung ah a phan i Holh theih lo zong in an holh i upa thleihnih an si a ti cu. Cucaah cun Khrihfabu hmasa Efesi Khrihfabu zong kha Khrihfabu an rak ti nain an upa hna kha Thiang Thlarau um lo um lo zong an thei lo cu. Paul nih zei tipil an in? Johan tipil, e Jesuh pe si cu. Jesuh min in inn ding si an chim tikah Jesuh min in an inn le thiang thlarau an co tikah Efesi khua ca an kuat i zumhnak ruangah rinnak vangah khongaih a chandam in ni nangmah nih thawhchuah ni lo ah Pathian thil thlawn pek a ni. Zumhnak ruang i Pathian vel i khamh nan si tiah ca kuat na ka si cuh. Kuat sawsawh si lo cuh. An zumhnak ruangah Paul bia an ngaih ruangah an kuatmi si kha Pathian bia hi fiang tein uh, a hram le a donghnak hi rel ding si. Vei chungah kan rel si ahcun Korin Korin kuat khatnak a ngan thlengam he sawmli panga kan rel si ahcun New Testament Greek to Hebrew dictionary ahhin zoh khawh zong si. Ṭha tein in rel si ahcun Adam Sertu kha Adam hnuhnung cu nunnak petu thlarau a si a ti. Adam hmasa Sertu kha Adam hnuhnung kha a si tiah a ti cu. Ahodah Adam hmasa? Adam hmasa cu lei a sermi, thlak in sermi a si. Adam pahnihnak cu Adam nunnak a petu kha a si ti cu. Adam pahnihnak cu hodah a si? Jesuh a si cu. Adam Sertu kha Jesuh si ti kaw Paul nih ṭhat in cawnpiak hna cu. Mah cacun Timote ngan pakhatnak hme thlei ruk si ahcun God was manifested in the flesh Pathian cu pumsa in a cang. Lai holh kha a caan ahcun ka duhnak um pumsa in a hung lang a ti. A ruang cu Exodus ngan sawmthum pathum kan rel si ahcun hme pakul in kan rel si cun ahohmanh Moses nih Bawipa na mui hmuh ka duh ti tikah ahohmanh nih ka mui in hmu kho lai lo. Ka mui a hmumi a nung dingmi hrimhrim an um lo ti. Cucaah cun Pathian cu Paul nih pumsa in a lang cang. Kuri holh in funeral a hmang i funeral cu invisible to visible hmuh khawh lo kha hmuh khawh in a lang cang tiah a chimh. Zeitindah ka pa ti lengmang ti zong hi buai ding si lo. Minung aiawh pe si cu, nang le keimah ah ko in vawlei ah a tlawn len chungah khan vawlei sualnak ngei lo, zeihmanh sualnak ngei lo ka sualnak ngei na ra cu. Pathian nih amah le amah ai bia khawh lo ti hna hi raimi nih cun kan ti cuh. Amah le amah, amah nakin a ngan hi a um selaw amah nak ngan hi a biak la cu a rawn la cu thil a ti lai hen. Amah nak ngan hi a um lo tikah amah le amah ai bia ko cu. Ah, Biakpui si Pathian pawl cu amah le amah ai bia nan ti cu. Zen a si tang an thleiriat. Amen. Theisiri kan rel cun Bawipa nih amah le amah cu ai thawh i, ka thil chim laimi hi Abraham sinah chim loin ka um kho lo, tiah a ti. Amah le amah ai chawn tawn cu. Isaiah sawmli pathum thleikhat kan rel kulanga kan rel seh cun, kei keimah hi keimah le keimah a vang ringawt a in bawh sian na tathai bo ṭhintu cu ka ni, in sual na ti ka hre reng lo vang. Kei hi nangmah nih tlantu cu ka ni keimah lo cu pathian dang rengreng a um lo pakhatmah a um ka hre lo keimah hi keimah le keimah ruangah nan sualnak an ngaihthiamtu hna cu ka si ti cu amah le mah ruangah sual ngaihthiam khawh si cu cu zacun kesmani duma thla cham liwa apa sin a thla cham ti cu nangmah le kan kan kan mah ai o in thla cham mi si Zeitik hmanh ah lawyer nih khin these na ngeihsia cun Taya Zung na kal tikah lawyer nih khin amah ca chim bal lo. Misual caah khan criminal caah khan a chimhpiak cu Bawipa Jesuh cu Baibal nih a kan chimpiaktu a si tiah kan hmuh. Lesuti si cun ahodah biaceihtu aho sin dah a chim? Amah lila cu biaceihtu si tiah Baibal chungah kan hmuh cu. Bawipa Jesuh hi biaceihtu ding si, siangpahrang vialte siangpahrang, bawi ṭhutdan ah a ṭhumi biaceihtu ding si, pa biaceihtu Baibal a um lo. Pa le fa an tiah kan auh chung cu cikhat te lawng si. Fa si ruangah pa tiah auhmi si. Bawipa Jesuh nih Keimah kal lo cu hohmanh pa sin phan lai lo, a ti le an khuaruahhar le Bawipa pa cu kan hmuhsak law kan caah a za lai, Filip nih a ti tikah, Filip, hi cancan na sinah ka um i cuti hmanh cu na ka thei lo maw? Na ka hngalh lo maw? Hei le can in hnenah ka um a cuti pon min la hre lo maw? Ti cu par a ka hmuhter a ti ruangah a ti lio bak ah khan hi cancan na sinah ka um i na ka hngal lo maw? Aho paoh keimah ka hmuh ni pa a hmuh cang. Taksa pumsa in Pathian pumsa Holy God was manifested in the flesh. Pathian cu pumsa in a ra. Pumsa in a rami Fapa a hmu ni khin pa a hmuh cang. Fapa zumlotu nih cun pa zong kha a hlawt tiah Baibal nih a ti. Fapa pumtu nih cun pa cu a pum cang ti cu fapa pum loin pa zumh khawh si lo. Cucaah cun Pathian pumsa in a rami kha fapa si. Cucu Baibal Isaiah cauk chungah ngan paruk hme ngan kuam he paruk kan zoh si ahcun ngakchia cu a min ah fimsiamtu, a thawngmi Pathian, zungzal mi zungzal pa ti an ti te lai, daihnak bawi an ti lai ti cu. Zungzal pa hi Bawipa Jesuh si. Everlasting Father hi pan hi um lo pakhat lawnglawng kan nei. Zungzal pa cu Bawipa Jesuh si tiah Baibal nih ṭha tein kan chimh. Ka min in rak ka hal u law kan piak la, Johan Hleili chung kha hmeh thengtheng ah ka rel u. Ka min in zeipoh Bawipa Jesuh nih na ka halmi cu ka, ka tuah la a ti cu. Cucacun Thla kan cam zongah Bawipa Jesuh nih min in kan hal ti a za ko. Tunai ah lai ah a van tial chommi zeitindah Jesuh min in hal ti um bal lo ti tan hna. Jesuh min hi Jesuh min lo hi Jesuh min nakin a sang deuhmi hi Baibal ah um lo. Pa, fapa thiang thlarau, pa hi zeitik hmanh ah min si bal lo. The Father hi min a si bal lo. In the name of the Father and the Son and the and of the Holy Ghost. Pa le fa le thiang thlarau min in a ti ahcun, aw, pa nih cun min a ngei. Fapa nih cun min a ngei, Thiang Thlarau nih cun min a ngei ti khi lamkaltu nih an i fiang tuk. Annih cun Pathian ram cancin ṭha le Isua Krista hming cancin ṭha cu an hrilh. Filip a hrilh cu an awi vel le a hmei a pa in baptisma an cang ta. Annih nih cun Pathian ram ṭhawngṭha le Bawipa Jesuh min ṭhawngṭha an chim a ti cu. Bawipa Jesuh min nakin a sang deuhmi hi Baibal chung kan hmuh lo. Khup vialte an i birnak ding cu van le vawlei khup vialte an birnak ding cu Bawipa Jesuh min si. Lamkaltu ngan pali hme hlei hnih chungah kan hmuhmi cu kan caah khamnak caah a pekmi min dang hrimhrim um lo. Paul nih nan tuahmi vialte hi Bawipa Jesuh min in tuah si dih seh ti. Pa, pa kan ti hi zeitik hmanh ah min si bal lo. Pa ti hi min si selaw the father. The father hi zeitik hmanh ah min si kho lo. Dasan, fapa ti hi zeitik hmanh ah min a si kho lo. Thlarau cu hmuh khawh lo chimnak si, Pathian. Cucaah cun Pa, Fa, Thiang Thlarau min in a ti si cun min cu Jesuh si ti kha min vialte lakah min Cungnung Bik Bawipa Jesuh si ti kha Baibal na kan cawnpiaknak si. Biakam hlun ah hin min hi thup a si. Jakob nih a hal, Bawipa na min ka chimh, chimh phung sul ziana ka hal a ti. Mano nih a hal, Mano cu Samson pa ka si, Samson a hrin lai te ah khan Bawipa fapa cu na chimh bantukin Kan hmuh tikah na min upat kan pek khawhnak caah na min hodah a si? Zeiah ka min na ka hal? Chim phung si lo. Biakam Hlun a Pathian min hi thup si. Jehovah Salom, Jehovah Sama, Jehovah Elok, Sedekenu, Jehovah Roi, El Olam, El Shaddai ti an aumi vialte khi a sinak lawng si min si lo. Jehovah ti cu keimah hi tinak si. Amah cu keimah ka si. Ekaw eimu ka kholh in cucaah cun amah cu ahodah a si? Jehovah Shalom, Jehovah Shammah an timi kha amah cu damtertu si, amah cu teinak si ti kha an auh ning cu a si. Moses nih a hal ṭhan, Bawipa, Na mi hna nih aho nih dah an fial an ti tikah zeitindah kan ti lai? a ti tikah um ah kan i a ummi ka si, keimah ka si tiah a leh. Isaiah sawmnga le panga, sawmnga pahnih hme paruk kan rel si ahcun Cu ni ahcun ka mi hna nih ka min an theih lai. Ka min hi chun nitlak in thangchiat si. Cu ni ahcun ka mi hna nih ka min an theih cang lai. Fapa an hrin lai i a min ah Immanuel an sak lai. Ti kha rak hrinnak caah fapa an hrin lai i a min ah Jesuh an sak. Nu paw chungah a um hlan ah vancungmi hna nih min an sak ciami a min ah Jesuh an sak a ti cu Baibal nih Cucaah cun cu min cu min vialte lak ah min cungnung bik si. Cu min nakin a ngan deuh um kho lo. President nih president min in thil na hal ding si cun a tang ah khan a min president min kha the president ti si law Na ngah lai maw? Na ngah ka zum lo. A min ṭhut a hau cu. A president min kha The President ni khan min a ngei cu. The sign of the president si ahcun The President tiin tial selaw a ngah maw ngah hlah. Pa min in ti ahcun pa cu min si lo cu. Bia thil kan fial si ahcun Dawr ah va kal law cawnhuk va cawk kan ti lai i kan fial hna lai i cawnhuk va cawk a ti te. Dawr ah khan va kal law dawr ngeitu sinah cawnhuk va cawk va ti ṭhan law a ngah maw? Pa fapa thiang thlarau min tipil in u, pa thlarau pa fapa thiang thlarau min tipil kan pek nan ti ahhin aho min hmanh nan pe lo. Conhuk va cawk ti le conhuk va cawk ti thiam kha a ngah lo cu. Aw Pa fapa thiang thlarau min cu hodah si? Conhuk ka rak cawk ti ding si. Pa Fapa Thiang Thlarau min cu Jesuh pe si hi ti an hngalh tuk caah lamkaltu ngan pahnih hmesawm thum pariat, lamkaltu ngan pariat a hmesawm li pali, lamkaltu a ngan parha hme hleihnih, lamkaltu a ngan parha hmesawm li le pariat, lamkaltu ngan kul a hnih hme thleiruk, lamkaltu ngan thleikua hme panga, Bawipa Jesuh min in, Bawipa Jesuh min in, Bawipa Jesuh min in, Bawipa Jesuh min in tipil an in cu Baibal ah hin. Pa fapa thiang thlarau min chimmin tipil ingmi Baibal um bal lo. Lamkaltu hna zumhnak si lo. Cucaah cun Paul nih kan chimmi bia, kanmah nih kan chimmi ti dah lo thawngṭha dang chimtu hi vancung in Ar vancungmi hmanh nih chim chelaw he le tla seh ti ko. Cucaahcun a tawi khawh nakin cucu van chimh selaw chimh ding tampi ka ngei nain ka bia a sau sual i zeiti si zongah zumhnak kong hi cu ṭha ten hmaitonh bakin ṭhut i ruah ka duh. ti kha aa van chimh ka duh. Online in cun ka bia ka thiam ve lo, holh ka thiam ve lo tikah ka nunawk tawn. Hmaitonh in kan chimchia cun hi Baibal cacang ah hitin tial hi, hitin tial hi, hitin rel, hitin zoh, khakha van zoh ti ahcun bia fawi ti kha aa van chimh ka duh i tampi ka lawm.